e, ndofunga takambotaurwa nababa ashi e, vakatiudzawo nhoroondo yeupenyu hwavo nhasi tawana rombo rakanaka rekuona gogo vaashi makadiko gogo vaashi muri wapenyu henyu mai handiti ka mhm. kuri seko kwamabva kuri nani mhm. Mai takawana nguva yekutaura nababa Ashe mm. vachitiudzawo nhoroondo yemarriage yavo yewanano yavo mm. e, na nemudzimai wavanaye iko zvino mm. right ndimi makabereka baba Ashe ndimi hakuna mumwe ndimi ndimi mm.
all right mama makaita vana vangani inini vana vavo ndakaita 10 10 ya vakafa 5 alright vasara wai 5 vasara i 5 Eh. okay saka vana akomana eh, toti pane vasara vangani ihwani chete baba ashi ndiye mwana wenyu mwana chete akomana hwani handiti ehe alright Mai mungandiudzewo here nhoroondo ye, yekuroora kwababa Ashe kubva kumadzimai ake ese akaroora kusvika nhasi uno chii chiri kumboitika? Ah, ini ndiwa ndashaya kuti problem yacho iri papi kana kuti munyamawo here Mm. ndashaya kuziva vese vakadzi vake vese vanongoroora problem ndiyo imwe chete gumbo panze gumbo mumba Alright. akazvibata ndiwo kunetsana kwaari kuita zvawazosiyana
Alright, hande pamukadzi wekutanga chii chakaitika akaroora riini akaita vana vangani vakazosiyana sei mukadzi wekutanga akaroora Mhm. makatobvisa pfuma ehe Mhm. ndatoti mwana wacho tinotova naye achi wacho Eish. Alright.
akasiyana neproblem imwe chete iyoyo kuita kumbo panze kumbomuba inini amwene wacho chaivo chaivo ndikatomubata futi ndega muroora ya chaizvo amai ashe ehe eish amai ashi chaivo chaivo mukadzi chaiwo wekutanga chaiwo wokutanga wacho Hey, makambata Iye papi akambata. sei mai makaita sei maanga mumba ma- muna amai vake kwamai vake kwaakaberekwa ehe akati ndida kuenda kuna amai Eh, ndaka tiri pamwe chete padhuze nepadhuze alright Ini- kumusha kumwe chete Ehe. kumaraini ehe ini vandazosimuka ova ndaenda ikoko ndakatoudzwa Zvikanzi, "Ah, ini amaki wavo vauya kuno kuwaitako ndikati ah, amaki ndawadzwa achiti ndoda kuenda kupi ndoda kuenda kuna amai kwaamai mm. vavo mm. asi wati handisi kudzoka norarako mm. nganzi kunyemba
endaapa vanhu vari kuudza vanhu vekupi vekumarai
zvikanzi endai moita kunge hameno chawasiya moita kunge hameno chamunoda kunoapa ndikati o oh. ndova ndakaenda ndopandikosvika ndikutovaonawo nomurume mumba makaona vachiti vakatorara mumba ah
mumba mamai vavo eh kwamai vavo dzadziri nguva idzi ah, manai manai eh. makangosvika muchingovhura ehe eish kwakudini ah, hapana zvandakaita ndakangobuda iye akati hapana zvaakataura akatozvona mazvibata Ehe. right mva maita sei anongonyarara nazvo kuti achidzoke kuenda kumba haachada Ainya- Akucha- aidzoka sei ainyarira paine zvaangaita akunyara ini nana kutaura ini ndakangoenda endai kumba kwenyu
Ah, uyu ndiye mukadzi wekutanga eh, Mhm. kubva azotora mumwe manje wechitu eh, hama abairoi eh. handina kugara nawo kumusha mm. waingouya wachidzoka vachigara kupi kuharare eh, wainzi mai byron mwana wababa ashe anowana two namai byron wakomana wega wega orit wese wana amai wavo wakomana iwavo baba ashe ndiwa kutobhadhara mari yechikoro yevana ivavo andovabhadharira mm. ndainini ndakatomuti aa ah, Kushaya kwangu shuga kumba mm. hakuna problem ba mm. sadza ndinaro mm. ndichiri kugona kuita sei kuzvishandira kuzvishandira kuzvirimira vana ndavaite sei chengeta vana vavo ngavaende kuchikoro zveshuwa vana vari kuenda kuchikoro vakudzidza kuseni pos orit ndokwavari vese vari t vari t eh, ava vana vamai byron vese byron nacarot vese vakuenda kuchikoro orit
uyu ndi haana mwana naye kana one ora aiwa ngatimboendai pana mai byron saka amai byron vakazoenda sei
akabatana vega nezvikomba ipapo pawo ipapo pasametenzi pawaigara wasati vaenda kwawo akabva azvibata right saka mai byron kwakubva vaenda mhm. mhm. kwakuchizouya uyu watiri kutaura nezvaye aita kuti tisangane nhasi right uye akawanikwa rini ah, akawanikwa mabva inonanga watoita watogara gore mm. waenda mm. ndopawakazowanawo iye mm.
right uyu haana havana vana vese havana kana vana okay asi ndiye watingodaidza kungoti hedu amai ashi asi handiye akabereka aiwa anditika right saka chii chiri kuitika neuyu mai e, ngatichitanga kubva paakawanikwa mudzimai uyu chii chiri kuitika Ah, mukadzi uyu gumbo panze gumbo mumba Mumba. ndoranyanya murume anoshanda basa rechigadhi Mm. anoshanda usiku Mm. kana ari kubasa iye asara aitora mumwe murume achinza pai Mumba. mumba mumba imomo ehe
zvamunoziva here mai zvamakaudzwa ehe marendlord yacho anototaura mwe rendlord aitotaura iyewo kugrandby ikoko eh. aitaurira muzikana zvikanzi konaivo uyu iye hanzvadzi yako chaiye chaiye here zvikanzi ehe ndiye vati kutoti baba hatina baba pamba pedu baba wedu wakafa hatina imwe hanzvadzi hanzvadzi ndiyeyi kana kuroorwa kwedu kwese mm. iyeyi ndiye anoita sei Anotoziva zvese anotochaja mm. kumaidzi ndiye baba wedu vanhu mm. tona madii kumbomutaurirawo hanzvadzi zvikanzi handikwanise ndibaba handina matauriro yandinoita hmm. wachitogara pamwe chete mumba mumwe chete iyoyo saka chikomba chaizobuda kuseni uyo akudzoka eh. zvikomba zvaiziva here kuti munhu akaroorwa Yeah, zvaitoudzwa ka kuti chienda akuuya vamwe hanzi vaitotaurawo zvavo kuti ah amugadi vaye vakuuya manje eish igai tichibudawo tiende
alright eh, saka kubva paakaroorwa vakabva vangogara eh, baba ashindi ari kushanda achishandira mudzimai yangu ri pamba ehe Mhm.
mukadzi anongoitawo pamwe achihodha munhu achitengesa tengesawo achihodha kupi waimbohodha fishi ikoko achitengesa iye zvine izvi mai mhandi kuti azotiza aende kumusha kwake uku waihodha mbati achienda kunotengesa kunhingirike kwavo kuchinhanga mm. kuna mazoe kudukuongiwa okay.
chii chakaitika paakaenda kusouth africa zvakafamba sei Paakaenda kuSouth Africa akaenda ano pamiri. Akangotiza achienda. Hana kuziva. Akaenda ane pamiri. Eh. Pamiri pa baba Pa patokura pakutoda kuberekwa. Mhm. Akasvika akanobereka mwana aikoko.
Ari kuSouth Africa. Ehe. Eh.
asununguka hanhu eno pfungwa dzanga dzadzoka here ndo paakafona kuti ndasunungukaaigaranani andisi kuziva kuti aigara nani aiwa asi kana muchibvunza baba ashe vanoti aigara nani ah, iye ari kungoti ndakangoenda ndega kumbasa
orit eh. mm.
ndasununguka nani mwana mukomana mm. achimutumira papikicha pafoni apa mm. ininiwo ndikazitomuonawo mwana wacho
Akatumira- baba mapikicha baba ehe papikicha baba ake vanga vari kumba vauya kumba ndo paakatumira pikicha iyoyo Nga, "Ah, uyu ari kuti hanzi ane mwana kusouth africa tarisai muone mwana akatomubata kudai so ndichitomuona mwana wacho ndikati "Ah, inga zvakanakawo aita mwana wa- makorokoto Mm. makorokoto ndichitofara nazvo Mm. hakuna kupera kana one week ndozonga kuti mwana apo ndoita sei Alright.
ari kugara nani aiti aigara nani ah, iye aingoti handi handiyechiyanda paakauya akasvika achichema kuto ndikati ah, kuchema kwava kuita inini handikusi kukuzwisisa hauna kutandiwa nomunhu wakaita sei wakaenda wakaenda we orit handei panyaya yemwana after one week abva fona akati mwana afa eh. mm.
ndakati aiwa zvinowanikwawo saka akadii akamuviga ikoko akavigirwa ikoko akavigwa nani mhm. ane hama dziri kusouth hamuna
kana ndakangopisesa weko angosaina kuti pisai kana zvokuita
saka achingobva kushaika mwana ndopaakabva adzoka ehe haana kupedza mwedzi miiri ariko akabva auya mm. inini wangu kuti ndimuti dzokera ibva kwanga uri zvakandiremera somunhu mukuru mhm. ndikatikana zvinowanikwa mhm. munhu anogona kupenga nomhumwe mhm. zvinowanikwa vasikana mumwe mukuru wacho asara mukuru wacho eh, akati akana amai mutongera fedzi Muroyi munomuda kubereka ndikati inini handina problem naye handina demet naye kana zuva rimwe chete raakatituka hapana saka ndinomuengerei ese anoita izvozvo kupenga tangonyaranidzana vaagara zvavo nomurume wavo ore ko iye murume ari kuti chii pari kuitika zvese izvo Ah, ngogara naye achiti ha pamwe zvichapera orit Eh, aingotiwo pamwe zvichaita se Zvichapera. achadzikama mm. zvino zviri kungoenderera mberi havana two months vasungwa nokurwisana nenyayaakasungwa nde ivo vabaasiwa vakasungiswa nani naiye mukadzi iye hapedze mwedzi miviri vasina kusungiswa kwachinzi aita sei nenyaya yake vanomubata mumameseji yoyo zvikomba zvake mumafoni mhm. womubvunza akutaura zvimangamanga worowana vaenda kunomangara vavoti ndarowa eh.
ndo ndakati iwe ndiwe uri kukanganisa unoenda komangara unomangarirei uye akaumangare kune hama dzake mhm. unodii kuenda kune hama dzake kutaura mhm. sekuru wake vari pamorisi apa hanzvadzi yangu ini mhm. padhiri apa eh. enda unotaura kuna sekuru sekuru ndiyo nyaya iripo anoregerei unomhanyira kuenda komangara kuti andirova ndavaii Ini vana mwedzi nyararawo ndakamuramba ndakagara pangu kumba. Kana kuenda kwaaita mai mhanji uko wakandifonera kuti atiza aenda. Ndikati ah ndezvako zvipedze. Zvinei neni. Hazvinei neni ndakagara kuno kumba. Mm. Andiko ikoko. Mm. Zvipedzei mega mega ikoko nyaya zii.
vabereki vemurorai munovaziva ndinovaona hanzvadzi dzake ndo dzanoziva ko
pavakanorora vakaroora kupi ikoko
kumusha kwake kune hanzvadzi dzake idzo hanzvadzi dzake baba wake vakafa asi amai variko hmm.
ya inyaya inosuwisa nyaya inorwadza saka nhai mhai imimi pamunenge makagara pasi nemwana komana wenyu baba ashe mm. right marriage yekutanga mukadzi akabatwa nechikumba yechitwo semufanana uyu wetatu ndizvo ndizvo ah, ndi, ndizvo ndizvo right ndichikuudzai mai e, ndofunga pandakakurukura naye achitiudza zvikomba zvaabata ndofunga zvinopfuura 20 mm -hmm. zvemukadzi uyu mm -hmm. zvemurume uyu saka imimi Saamai vakabereka munhu munoti chii nazvo mai? Ah, ini ndiri kufungawo kwangu nokumaonero yandiri kuona ka mm. ndikaramba ndakangogara ndisina chandataurawo mm. ndichazongouya ndototambidzwa bhokisi kudai apondwa nezvikomba zvomukadzi uyu heshi ndozvandiri kutoona achamuurayisa ini chandiri kungoda dai zvichibvira mm. uyu ngaangosiye zvakadaro mwana wevanhu woenda kumba kwavo akanaka mm. iye usara wakaita sei akanaka, akanaka nourombe hwake mm. iye nousvini hwake woenda zvingatobatsiri
zvinhu zvinorwadza zvokuti kana tikasangana tinokwazisana tinopanana mvura mm -hmm. manje akamupondesa tinokwazisana here apa amuzokwazisana tinenge takupengerana tikasangana pane zvakadaro mhm. hatizovirirana zvachose
horit saka paizobatwa nezvikomba munhu uyo haana vana tete here hama dzake dzaimboenda kunoonekwa here kuti dzitaurwe nadzo kuti wona iwo zvaita mwana wenyu hanzvadzi dzake vanozviziva chaizvo izvozvi manje manje zvamanje manje izvozvi akatandaniswa mumusha nehanzvadzi dzake akatandaniswa nde iye mukadzi wacho akasvika mumusha kwaoko eh. hanzvadzi dzake dzikapenga kuti wajairi
saka iko zvino ari kupi haasi kumusha handisi ah, kuziva ipapa kuti ari kumusha here muroora wacho ndiyaitaura kuti ah, ambuya Havakobawo kutete waka, wakanetsana nehanzvadzi dzavo kuti chii chakakupa kuti ubve kuno murume wako ukanetsana naye tete uri mambara iwewe imi mamai munoziva zvinoita mwana wenyu majairi
alright saka zvakaita baba ashe baba ashe akatibata akati no ndaita dambudziko mukadzi wangu anoita zvikomba zvakawandisa mm. e, akati saka tiri kuda kuti mukadzi wangu iye kutoti tsvaga kwaiita ka ari kuda kuti wane rubatsiro rwekubatsira mudzimai wake kwete iye asi mimi mhai kana makatarisa hamufungi kuti mwana wenyu ndiye ari kutoita dambudziko ane dambudziko hombe zvekutoti mukadzi uyu akatoshandisa mushonga Alright. Mhm. Nokuti uya angorambe aka- achingofunga iye chete ochirega kufunga mumwe mukadzi kuti atsvage mumwe mukadzi aroore ndozvaakatoita
Alright. Saka imimi sevabereki mwana muri kumubatsira nei? Ah, ini mwana hapana chandandabhuya ndoda kutanga ndamboona kuti zvichafamba sei
Asi makore kari kufamba. Ah, kana akagara ake asina mukadzi hazvina basa rese chero anowana vake aiwa ka ipapo pacho ka pekuti chi kuti asiyane nemukadzi uyu sekutaurwa kwamaita e, pane matanho amakakwanisa kuti munge muchitora here imimi sehama dzake kuti munge muchitora kuti munhu asiyane nemukadzi uyu Ah, izvi zvinotoda kutosara tiri pamwe chete Muri Iye mhuri.
aripo achinzwa eh. zvematauriro andiri kuita iye. zviri nani kusiya zvake iye ari mupenyu uyu aende wari mupenyu
wakambotenga property yaikuti waiti ukapinda mumba unoti e ndapindawo mumba mumwana wangu mundifunzwavo mm. asi iye zvino izvi hapana yakaenda kupi antora achiendesa musha kwavo zvatengesa
nguva nguva wodzoka futi makambonzwa kuti mwana wenyu e, vachigara vese nemudzimai uyu mudzimai akambobva akaenda akanogara nechimwe chikomba eh. imo muglenview eh. vari kuchikomba ikoko asi wenyu mwana ndiye ari kuzomutsvaga omunyengerera omunyengetedza ende achibvunza kuti orit ko kwaugere ikoko kuri sei zviri sei kana zviri kunetsa dzoka mukadzi wangu uye tigare tese makambozvinzwa here izvozvo ndo zvaakatitaurira ende ndo zviri kutoitika kwakutonyengerera mukadzi ari kuchikomba mukadzi odzoka akadzoka voya vachigara vese ano mushonga waakashandisa mukadzi uku
because hazvisi rai hazvisi normal mai eh, hazvisi fair hazvisi fair zvaakatoshandisa mukadzi uku saka muchapaita sei ah, tongopambawo Kufamba zvakapinda.
Right ndanzwa muchitaura nezve hanzvadzi yenyu. E, ma, makambodziudzwa here hanzvadzi dzenyu vana sekuru vake baba Ashe kuti ndo dambudziko hombe riripo? Vanozviziva.
Vanozviziva.
Eh. Saka vanoti angoti hamene iye muridzi kuti ari kuzofungawo sei hazvoonawo yega here iye muridzi kuti zvandikuita izvi hazviri izvi kuhama dzekusaidi kwababa ah.
Atete vacho vasara vachembere vari kumba uku. Mm. Ah. Vanongopopotawo kuti yadii kusiyana nazvo. Kuti watorewo matanho yandiri kuonawo yokuti wambofamba wakadai wakamba wakadai hapana. Hapana zvacho. Dambudziko riri paari. Vasikana ava vanomboti huya kuno timbotiraya kufamba here vasikana vapi hanzvadzi dzake Hanzvadzi dzake. vana teta ehe ehe habvume anoramba ari kuramba hanzi chi aiwa handina mari yacho mumwe musi iyeyu akamuti aiwa hana nzenze nzenze yachiramba saka womubatsira sei munhu akadaro Unozviba- unozviita sei Eh, iko kutoti aendeka ndoo pari kufanira kutangira rubatsiro rwacho kuti atange kuzviona e. kuti iye ane problem e. ndoo paroda kutobatsirwa because ipapo ndakambomubvunza mai ndikati we baba ashibhat hausi kuona here kuti wewe there's something wrong with, mm -hmm. with you anoti no no no ini handina dambudziko ini tori right mukadzi wangu ndiye ane problem andinoda kuti ari kutoda kutofambira kuti mukadzi wakabatsirwa kuti asaite zvikomba aiwa kana iye ndiyani problem manje kana ndichizviona ndakagara mm. problem iri kwaari ada kutofambirwa iye kuti apepuke aone kuti zvari kuitika saka ari kufanira kufambirwaikamuuraisa ari kufanira kufambirwa nani nehama dzake idzi hanzvadzi dzake hanzvadzi dzake idzozi inini kana ukandidaidza sezvamandiita izvi mm. kuti uyai mm. handirambi handirambi kuti paoneke kuti munhu angabatsirwa sei kana ndisina mari handiwa eh, ndizvozvo haikona kana ndine mari yawanenge wangondisiyira wasikana mm. wachindidaidza amai tiri kukudai handirambi ndinosimuka ndofamba handirambi
so kuhama dzekuside kwababa vakuru varipo vanogona kuti vange vachimubatsira ndivanani baba zvavasisipo wakashaya tete wake chaiwo chaiwo hanzvadzi yababa wari kunhingiri doko kuchivakaro
kuchivakati ndekupiko kubhindura okubhindura mm.
ndo vanga atomubatsira mm. hakuna kana ana baba mukuru kana ana baba mnini ah, hakuna baba mdiki wacho vapfungwa dzavo dzakatenderera
vakaroora vane mudzimai nevairikana kuti wani pake Ah, eh. Ivo ava vasikana ivava ndivo vangatoshingaire kutofamba kufambira hanzvadzi yavo okay.
asi pane kwaakamboedza kunotsvagirwa rubatsiro here toti kumachechi kana kune ai vanhu vanoita zvechivanhu pane pakambotomboedzwa here kuti abatsirikana mm, mm, mm. hapana hapana hapana
Hmm. kana kuri kutoda kutoichatotangira ipapo ndochitochingaira ndega ini nama yeubereki imimi wekubereka ndizvozvo Ehe. kuti munonotimwanano hanzvadzi yomusikana uyu akanga atenderera muzukuru ehe hanzvadzi eh.
yake mukuru ehe muzukuru mwana wani omubvana wangu oh, orit eh. akashaya amai vacho ah. mm. unoziva ukasara kana dai une hama dzababa dzimbozviringeka mm. asi nini ndakashingaira mm. ndega three months ndigeza nemvura chete Usingageze nesipo kana mafuta asingazori ndichishandisa munamato. Mwari akanditungamirira zvikanzi uyai nehembe yake yemuzukuru e eh, baba ake iye achitambudzika hmm. naye muno mutaundi muno hmm. achibvarurirwa maunifomu achiita sei neiye mukomana iyi hmm. achifona amai ndiyo zviripo ndikati huyai naye timbofambe naye kuno achiramba ndaita zvifambo kuti ndakakurera ndini uchienda kuchikoro chikubhadharira kusvika wapedza komfo aiwa ndiwe akauraya amai wangu vazvatava pandakaona hembe yake ndanzi huyai nayo ndipatakamushandisira hembe iyoyo ndopaakazobva auya kumusha ehe vadakushandisa munamato iwoyo orit saka muri kudii kuita kuita zvimwe chete pana baba ashen ndosaka ndikutaura chakandakutotangira ipapo
pane makore mangani pachiitika zvinhu zvese zvimai makore awandisa kai ah, vazukuru vatiri kutaura nezvavo vakura ka kureva kuti makore ese aya ashiwa chane makore mangani
oh, kureva kuti pane 17 years pachiitika zvese saka pa 17 years dzese idzi mai mamusinawo zvifungo here kuti ndaingoti ah, aiwa vamwe vachavanhingirikawo vachaitawo vacharourawo munhu ari nani ndisingazivi kuti zviri kutengoramba zvichingeenda zvakadaro nengoti acharourawo mukadzi akanaka hmm.
ya zvakaoma munoziva kuti mwana wenyu ndiye anotsvaira mumba ndiye anobika ndiye anowacha achiitira mudzimai zvese izvozvo kwete kuti tiri kuti zvakashata kana zvichiita hazvo zvakanaka murudo hazvina kana problem aiwa zvangu zvakanaka e asi pane pamwe pekuti ndichiri kuyeuka ndichikurukurira naye achitaura kuti anogona kuti ari kuzvikomba votumirana mameseji e, eh, amai asho obva ati horit ndikuti uyo anenge ari kumunyengerera kuti dzoka dzoka asi munhu ari kuchikomba mai asho obva azoti wadiwa fanowacha hembe dzangu dzandakasiya ikoko dzine tsvi uyo otowacha zveshu eh. hamusi e. kuona kuti hazvisinoma ah, zvikomborei
hazvikomborere zvachose hazvikomborere zvachose ndosaka ndakati ndinogona kuuya ikoko mhm.
kuti tione kuti pangaitwa sei eh. right saka imimi chishuwo chenyu ndechei muri kuda kuti munge muchiwana rubatsiro eh, rwei pana baba ashe ini ndikuda rubatsiro rwekuna baba ashe mm. kuti pfungwa dzake dzizarurike haa because pfungwa dzake dzakavharika taurai kuti akwanise kuona zviri kuitika ehe
ende kana kuti nditozive kuno munhu anonyatso kutozvityo ndinozvigumanga handiti ka eh. hmm.
zvakaoma mai tine urombo nezviri kuitika asi iye pakukura kwake akakura ari mwana akaita sei mwana anga akangwarira here mwana aigona chikoro here munhu anga akaita sei chikoro aigona zvakanyanya anotova masubject yake yakanaka horai papompo akapasa akapasa masubject ake ese. akapasa pompo yake Eish.
saka zvakazo akazopusiswa papi apa akazovhiringwa papi apa? andisikuziva ya na chikoro aigona zvokuti zvakanyanya hmm.
ya yeah. pakaoma saka impane pamakambotaura here imimi sahamai kuti shamwari inini kana usina kusiyana nemukadzi uyu inini handisvike ikoko pane pamakambokwanisa mutauro here mashoko iwo namutaurira paakandifonera achimutaurira kuti atiza ndikati izvezvi izvozvi eh. ndikati siyana naye atisiyana nemunhu here siyana naye zvachose mm. handidi kuzvinzwa zvachose akabva atise vamunyarara hana kuzopindura mwana
muri kuzviziva here kuti akaenda kanomunyengerera ari kumunyengerera kuti adzoka ndikutonzwa hanzadzi yake ndi atonditaurira kuti saturday chaiye anga ari komukadzio iko saka moti zvinhu zviri feya izvo hazvisi
hazvisi Apa ndiye ega mwanakomana. One.
Hmm.
Veduweka eh, kana uri mubereki akabereka inyaya inorwadza inyaya inosuwisa gogo vaashi vari pano eh, vari kutaura kuti ndatambura ini chandiri kungoda kuti mwana wangu abatsirikane akwanise kungosvinuka chete anditi mm -hmm. chete chete mm -hmm. e, rubatsiro muri kuti chii kune vemachechi kune eh, madoctors chaiwo vanoongorora pfungwa dzemunhu and then kune mapostori kune maprofets kune n'anga kune chii imi muri kuda chigo ini kana kumaprofita ndinoda kana kwadhokota kwacho chaiko anonzi anogona wacho ndino omboongorora pfungwa dzake ehe chamuri kuda kuti mwana asvinuke chete chete chete akwanise kunyatsoona munhu akadzidza hesh kana chigadhi chaari kuita ichi kungoita hake akadzidza zvekuti mwana wangu akasvika chi form four wakasvika form four Mhm. akapasa ane masubject ake ese anayo izvozvo masubject yake mukadzi amasubjects ake anawo kuti ndaapi neapi aa ndakanganwa asi akapasa chamunoziva ndichokuti akapasa Mhm. hmm. ya
nesi akapasa saizi akapasa Hometse science eh. Mhm. Mm.
neenglish Eh. handisi kuziva zvimwe izvi kuti akapasa hameno Asi akapasa.
akapasa Haasi kufanira kunge achiita zvari kuita izvo. Eh. Yeah. uyu Zvakaoma. musikana uyu haana kuzonyora hake pompo Mm. Inda mari kura.
Wo mari ndiye- yakanonoka Alright.
akanonoka kutumira mari ndiye anga akuziziva Wo uyu uya. ndiye ari kutodzidzisawo futi hanzvadzi. Ndiye anga akudzidzisa hanzvadzi dzake. Eish yakanonoka kuuya.
Vazorega kunyora zvika payakazoya mari zviya ndikavhara. Eish.
Ndiyo baba. Kwakadii kuzonyora gure rinoti rere. Ah anga akusenza zvake. uyu. Oh handiti.
Mm.
Sure. Vangu zvisiya. Alright.
Okay. Anyway, eh muchironga chedu chanhasi nouyu. regai timirire pano asi mazvinzwirawo gogo vaashi vari kutsvagawo chero ana anokwanisa kuti anga achibatsira kuti baba ashi vaone kuti vanobatsirikana sei ndechirongwa chedu make it or break it